Ca mukene ka aneno video ne ni ca mukene abedo surprise ful ka in ki kumi en aye tye ka loko lakodi lok eno ni. Ka ada in ki kumi aye itye ka waco ni in ibino in ibino ka reply video na me a ka boss mic in dong ibino ka cung me a ka boss mic ka reply video ma mega so Wun wungeyo dano adi ma guran i kwayo me lweny i koma? Ingeyo dano adi? Pe ingeyo, in i dako, dok an pe alwenyo kedi. Meno miyo acel gin ma omyero in ingeyo. Man dong in itye ka waco ni jo me Youtube jo me YouTube gitye ka culu boss mic dok otim en aye ocako lok man me social media en aye ocako lok man me social media oweko wan dong wapote dong i social media wan watye ka copying boss mic wan watye ka copying boss mic otim aye oyabo social media kadi kong an apenyi otim aye oyabo social media in wai in lacaro mo ata in aye babang laming mo ma pe ngeyo piny. Pien pe ingeyo piny aye, otim aye ocako cocol me diya, ka in dano ma wi itiyo ni otim aye ocako cocol me diya, an atye ka kop piny boss mic otim aye ocako cocol me diya eno ni lok miyo cocol me diya ni jo ma guyabo in pe ingeyo cocol me diya ni kiyabo con. Otim ocako tic mere ki nyonyo enoni ocako mere tic ki kete i kare ma dong gucako geni en ki wene moni kenyo en aye otim ocako pote i cosol media ocako loko lakit lok mogo ma in ibino iloko kono ngo ngo ngo ngo ngo ni bababab lok mogo me miu miu miu miu lok mogo me apoya apoya En aye otimo bedo ka mako cocol media ka rima oweko wa ican otim pe ye weko cocol media bedo calo ngete mo ma tye iwi ci ma olingo iwi program dek a iwi program dek a iwi ci eno long miyo wan pe watye ka kor ping voice mic. ni jo me YouTube gitye ka culo Bosmic dwe ki dwe, jo me TikTok gitye ka culo Bosmic dwe ki dwe, anga ma dong gipe ka culone dwe ki dwe ni ki mingini? Hmm? Ki mingini anga ma gipe ka culone dwe ki dwe? Itamo ni wan wabino i YouTube kany ka otim Bosmic bino mere ka lok ni piene en tye ka yenyo content Otii mere ki onyone mere bino ki nonsense onyo content mogo ma en loko lok mogo ma bene pe niango dano otii mere cawa mukene an atamo ni loko mere ni wek en enong mere content ki dong wek en enong cente bot jo me YouTube onyo bot jo me TikTok ento an ape i level enoni. Latin dako mo kenyo kong omyero kong an aniang ino. Iwaco ni ka amito nongo komi omyero anong komi o personally in itye i bar dege. In gin ma an aromo timone i komi en aye an abino kunu amaki ajwati o ludoko te teng kwici kwici kwici kwici an macalo cigwan an pe atelle kidi i social media pien me acel nyuto goro ma mega o. An pe alwenyo kiri i social media, anwingo ajwari o marac adada. Ajwara odi dano ka pe ingeya. Dok pe nye pe dok bene pe dong kiryo me lok ki nyinga i social media. Lok kom nyom pa boss ni wutimi i gurup komi nining? In itye dako pa boss ni ma en tye ka bino ka gamo lok me miyo. In inge ni pingo weko dano olingo mot? In idako adaka dong ibino ya ibino ka. Ibino bedo ka agen i can. Angeyo ni in mere ngete ma aye me opii, ni ibino ilok mere i koma. Ento in pe ingeya. An atye cigwan, Bad New City Teen Cigwan, The Original, Voice of the Voiceless, Adwii mo ma wiye oballe. Awinyo iloko keni ni an kono adwii kono ngo? Adwii kono kikwene. Medde ibiniang. Nino ma iniang ci bene ibiling keni, ibibedo ka neno videos ma keni. Otim boss me gana ajala ajala ka wun pe wungeyo. Dok lok kom otim wuwek i cinga, lok kom otim mwone waked wan i boss me gutimi ka in ibedo ka roo iye wii in ibibedo pe. Ling omut, time calo gin ma peke itye ka neno ngo ma an atye ka timone i kom boss me pien in pe ingeyo pingo wek an aloko i kom tim ka meno in pe ingeyo. Iloko mere ki new ni ki frustration iloko mere pi moko kwon ka gidii ki ciling alip angwen moni ni cit ilok i kom ngedi. Man kiculi ki ciling adi ma ibino ka gamo lok doge i social media ma bene pe iluwo. In ingeyo an maber adada latin dako in ingeyo an maber ooh dugi dok tyen me aryo wek iniang tek in ingeyo ni wun macalo lutic toka tek in wun ingeyo latin cal pa dako en en en en mere ma tye i wang cukrin eno ma aketo en ni ka in ingeyo dako eno ni wumi ite tamo waci ni cegwan

Eni atye ka loko me warning me agikki ni ogik lok ki nyinga i social media. Ngete mo keken ma bitemme me kweke ki nyinga i social media, gin ma abitimo i komi abitimo abior mere bos ki jwati mere o i level moni kenyo mere wek igik kwaro ki nyinga an dano madit lok me miyo miyo an pe amito, lok me lanyo an i social media an pe amito In ingeyo lok ati ma an atye ka konyone kwede ki lwor? Lok mingi ni pe item dwogo kwede. An macalo bad news gwan voice of the voiceless ka okeli bota ibibedo pe dok abibalo wii ma in ikumi ibimoko cadene. balo wii ma in ibimoko cadenne. Iloko mere eno pien pe ingeya ni ee latin eni abicito amako, latin eni abicito amako ka amako dong pe kibigonyo matwal. In ingeyo gin ma kilwongo ni kor-ri? Ingeyo gin ma kilwongo ni kor maber adada? Man kono dong in aye iwai ibino imaka-ni? Ibino imaka pi tyen lok ango? Ipe wa ki cente mo keken ma ipido i kot? gin ma in ingeyo en aye cato mere ngwinyi cato nyimi bot co i gulu kenyo en aye bijinec ma in itye kwede. Ngo ma in itye kwede ki bango lok ki kenyo ni lok me miyo miyo ni ka kiculo wa acula me bino ka lok i kome bideno can in ngete mo keken pe iye ngete mo ka culi nget ma myero oculi ni in ibin ka lweny i koma me acel wac ite ni ena in itye ka cwala ka lweny i kom baa nio citi cegwani kiwilla kong kufin kong bed ti ingeta kong. onyo ka pe imiyo cente mo ma an ka anongo peko at least twero konya pien an atye dano mo ma atye det ma ka itemo mere minya an atye bad mo ma atye bad mo ma atye det dok en aye atye muyai mo ma atye det en aye ineno an atye gangsta i kome-ni gangsta. Ka ibedo ka tele ki gangsta ibibedo pe dog dok tyen me aryo ki mingi ni ci ibiniang nga ma bad nio citi tin cegwan obedo. An ka inena dong abino mo ka loko lok kumi cocol me dyang me ni an abino aloko man nongo ati serious.